Ik haw altyd al in bytsje fan west fan eh, Elmar Kuiper en sa ek fan syn eh, lêste bondel Stienkeal. It is hiel moai hoe't Syds Wiersma it eh, typearre dat je dus it eh, hurde fan stien hawwe en dan it sêfte fan keal. Mar dat it ek referearje kin nei de deade frucht eh, dy't men yn jin hat. En as je it lêze as dat je yn it keale stien hawwe, dat refereart dan wer nei it no ja, deade Fryske lânskip fan hjoed de dei. It komt allegear wer werom yn de bondel Stienkeal. En it moaie oan in eh, fideobesprek is dat ik it even eh, sjen litte kin, want it is eh, by far de moaiste dichtbondel dy't ik yn de boekekast ha kwa foarmjouwing. En dy is wer dien troch Gert Jan Slagter. Mar goed, no eh, de poëzije. Yn in eh, earder besprek oer eh, Hiemsiik, syn foarige bondel, ha ik al skreaun dat Elmar Kuiper him hieltyd mear ûntdien hat fan opsmuk. Dat betsjut lykwols net dat der dan mar in bonkerak fan in fers oerbliuwt. Der sit altyd noch genôch byt oan, mar it is sa dat hy no ja, mear to the point skriuwt as it ware. En dêrtroch komt it ek nammerste mear oer. Hy hâldt it o sa by himsels, mar tagelyk skriuwt er ek oer de kosmos. Hy is hurd en rau, mar likegoed binne de ferzen mei ynmoed skreaun. En om jim no aldreist even in foarbyld dêrfan te jaan, woe ik it iepeningsgedicht foarlêze dêr't Elmar Kuiper my fuort al te pakken hie en dat hat de titel Goed folk. Hold de planeet himsels yn sliep omdat er oars te swier sykhelje soe. Merkels frieten gers, reidhintsjes heukeren om it snijde licht. Ik hie oer it wetter rûn, de ein út it wek jage, dy lang om let fûn. Klaude by de wâl op en koe it spjalte skuontsje fan in ree fiele en taaste. Waard de planeet smûgend wekker doe't ik hoeden as in kloekswan it hiem betrêde. Ik hie yn lang sa flink net west, die de doar fan 'e klink. Der lei in tin flueske oer dyn antlit en do liest it dy net skine en flusterest dat de froast yn 'e grûn siet, mar koest net gewoan sizze wat der yn my befrear. Ik die it ûnrêststek omheech, omleech, bûgde oer dy hinne en sei dat it goed folk wie, gie neist dy lizzen, krûpte dy stiif oan, woe it wol útraze. Lykas sein sit it rauwe der noch wol yn, mar is it mear polyst. Dat kin negatyf opfetten wurde omdat dan it pure der wat ôf wêze kin, mar hjir is it sa dat it mear folwoeksener is nei myn idee. Eh, kosmos, eh, bisten, flerken, fûgels en leafsten, alles eh, komt foarby yn de bondel. De bondel sels is opdield yn fiif skiften, besteand út fiif haadwurden. Dat binne de dea, de tiid, de leafde, de dwylsin en de frijheid. Dat binne nou ja, typyske klisjeewurden dêr't oer dichte wurdt, dêr't oer dichten wurde moat. En it eksplisite beneamen dêrfan is typysk foar Elmar Kuiper om te sizzen wêr't it op stiet, mar ek dat er der boppe stiet. It klisjee weeft er ek mei ôf yn de ferzen sels en it klinkt allegear frij swier, mar hy docht it ek mei de nedige humor, sa't wy ek fan Elmar Kuiper wend binne. Al kin it sa wêze dat dy humor dan relativearjend wurket, mar it kin ek wêze dat it dêrtroch noch skrinender wurdt. En om dêr even in foarbyld fan te jaan, woe ik it eh, gedicht eh, De Lytse Dea eh, foarlêze. Do sjochst my oan as in melaatske Samaritaan en makkest in moedra mei tomme en wiisfinger. Do hast de lytse dea sjoen en noegest my út om dy te fielen, moat ik de eagen tadwaan, suver stjêre. Wêrom riesto net yn my, oerein? Kin ik Maria net lykas dy op de intensive care oankrûpe? Wêrom jousto dy samar oer, wylst ik my oan pine en fertriet mislik frette moat? Wêrom hat de lytse dea fan dy reade kraaleachjes, lykas myn neuroatyske albinohamster, dy't biet ast him aaie woest? Ja, Kuiper skreau earder ek al oer de psychiatry en no hat er der ek in hiele skift oan wijd mei de namme De Dwylsin. En de opmaak is oars wat ik hjir moai even sjen litte kin, want de ferzen binne nammentlik fet printe. Dus Kuiper ferpleatst him hjir yn in psychiatryske pasjint, ja, of is de dichter sels oan it wurd, dêr mei de lêzer dan oer kedize.

Do hearst hjir thús. Dyn snaffel rekket de spilen oan. Ik wol net mear ferstannich wêze, ik wol it bryk útstelle, ik lis it dy út. Do hipst bûten dyn kouwe om en tinkst datst in aparte fûgel opslute moatst. Do hast neat yn te bringen, do giest likegoed nergens hinne. Stil ris, de spilen sizze kling. Sjong, reitsje mei it puntsje fan dyn flerken de frijheid oan en snij út bamboe in fluitsje. Ik wit ek wol dat it in geastich boartersdinkje is. Ja, it mei dúdlik wêze dat ik o sa entûsjast oer de nije bondel fan Elmar Kuiper mei de namme Stienkeal bin en leau my mar dat jo ek o sa entûsjast wurde wannear't jo de bondel yn 'e hannen hawwe.